Ka m ma be luɣ yini, naɣila m ma ka la yɛlimaŋli n-yɛn bela m ma polo. Daliri maa nyɛla, Molo m-moli ni lumbihi yina ti niŋ kom pateesa. ka tulumbi mali whatsapp platform din ti nyɛ n ʒiya ka kukoli ti yina dinni ka yɛlima ni awoli n bɔŋɔ namo ni ayiŋa n yɛbi ni n yɛliya ni ŋun bu kali nyɛvili puuni o bi bɔrili hali ni o ti kpi hmm. miriya An yɛli so ni ŋun nyɛ.
Lunsi zaa Yaa Naa maa miriya. Naam. Ka ti yɛn zaŋ kukoli maa bahi ka yɛli, N yaba, paɣibuya nyin ka ti yɛri maa nyini m-be pɔhim zuŋɔ. Di be kpe. ka n du pɔhim nti m ma jilima pam mhm. nam o naa n yɛli maa lunsi gbuɣinli maa n yɛli maa m ma ni yɛli ma o nyɛ so nam o naa nyɛla yaa naa kpɛma Namo Naa bela yɔɣu puuni, yɔɣu kpambu puuni m-ma ni yɛlima shɛm n-nyɛ kpɛma. Dagbaŋ zaa ti malila yaan yino kali puuni. ŋuni n-nyɛ nam o naa. Yɔɣu kpamba zaa ni yɔɣu nabihi bɛ yab n-nyɛ kuɣu naa. Hal ni yaa naa, bɛ zaa yab n-nyɛ kuɣu naa. Kuɣu naa mi ka yab bɛ puuni o yab nyɛla nam o naa. Di zuɣu nam o naa n-nyɛ Dagbaŋ zaa yaba. To m ma ni yɛli ma lala maa, man yi wum o yɛtɔɣa n-ku lan tooi ʒini. N lee bela zuɣusiŋnim puuni ni o daa yi ti yɛli yɛtɔɣa ka di wuhi ni bɛ di mi ma, yɛtɔɣa maa mi ma. Ka tom bol a yuli
ka n du pɔhim ti niŋ program ka yɛl li n yɛli m ma yɛtɔɣa. n zaŋ ti a li.
So ka di ŋmanila nyini yɛtɔɣa ka a yɛli. N yɛli m ma yɛtɔɣa ka zaŋ ti a li. Dini n chaɣ n yɛliya sokam di kana ni yɛl li ka ti mali ninsal sili biɛhigu ni. Dagbaŋ zaa lunsi ni za shɛm ka n yɛri zuŋɔ ŋɔ. T9 TV station bɔrila yɛltɔɣa yi ni tooi kpuɣi napɔŋ n-gili ni kali tin shɛŋa maa zaa lunsi maa n-nyaai zaaku m-mini ŋun lee nya ma lunsi puuni. Yi shiri kuli zaandi zaagu lunsi puuni mani zaaku. Amaa Tamale lumbihi zaa n-ʒi ba. yɛtɔɣa yi niŋ yi zaŋ maa hankali tili n ka lala yaa bi puhi ma mi ka puhi maa mi nyɛla ti yabi namo naa n yabi ni yɛli shɛli hali ni zuŋɔ din ka na ku yɛri ma namo naa ni yɛli shɛli kam yi ni yɛlli dari kuɣa yi yɛli shɛli ni yɛlli polo naa yi yɛli shɛli ni yɛlli ni di kali ma ni ma diya lunnaa n-ti pahi saviligi polo naa bɛ bia n-nyɛ Goɣi lunnaa. Goɣi lunnaa gba zaa yɛli ni o nuu be o yɛli ni bannim n-yɛli ni bɛ bi saɣi li. Jɛma a mi a shili lee nyɛla bɛ din tooi tɔŋ kaagi daliya shɛli din taɣili ka bɛ bi saɣi ti li bee ka ti yɛbi ni ŋun naa bi saɣi ti li? Tɔ! Ba di nyɛla kalaashili ŋuna din bela yi saha. Dagbanli puuni. Naɣim. Bia bɔhirila o kpee adaliri.
Naam.
Amaa Dagban li, bia bi bɔhiri niŋkurugu adaliri. Mba.
Mm.
O ni daa nya shɛli la ka a bi nya li la, nyin ni nyari shɛli mi o lihiri li mi. Mm-hmm. Mm. M bɔri ni ti wuhila nir bihi Dagban li. Bia bi bɔhiri niŋkurugu adaliri. piɛlli ka a chɛ n niŋ ma ka a niŋ ti Dagbanli bi bɔhiri ninkurigu a daliri nyɛ dini. Bɛ mi ni tooi nya ni ʒiɛman pa taɣiya ni di yɛla pa taɣiya di ni siɣisi ni bɛ di wuhi a ni baŋ daliri maa nyɛla n ŋɔ amaa din bɛn yɛli ni kana ti bi saɣiti li. A yɛltɔɣa maa ni. Ba. A ni yɛli shɛli ŋɔ di yi labisina ti Dagban la puuni, bɛ bi bɔhiri niŋkurugu a daliri nyɛla dini. O ku yɛli, Yi chɛ ma, o chaŋ. Kamina ka a kana.
Bɛ mi, because yɛtɔɣ shɛŋa n yɛli ka di niŋ ma di bini nyɛla Simisi booni binshɛɣu sibu ta so. Di wuhirimi ni kaman yuli maa daa saɣi noli ka ŋ gba-lahi nyin bɔri ni a saɣi li m-bala. N kanna
luŋa ti yi yili yila Dagban li ka ti yɛri ma. N yɛlimi, yɛn yabiri a dɔɣila bambɔŋɔ maa zaa. Ka yɛn ni o bihi n-nyɛ ba. Luŋa di yɛla to pam ka na ʒili ba lee nti yɛli li. Amaa ni ku zaŋ shɛli sɔŋ a maa, a bi nya lunsi ni laɣim ka so ŋmɛri guŋgɔŋ? Naɣim. ka so ŋmɛri lunda, hmm. ka yino yiinda hmm. n yab yɛtɔɣa maa ni ti zaa nyɛla zaɣ yini so bi mini garo o kpee.
So din na din wurim biɛhigu n bala. Ah.
so ŋun ku yiini yila maa di so bɛni yin yɛ o ka di ŋmanila ŋuni mi maa to so bɛni o yi nyaɣi luŋ ʒi o nyaanga o ku tooi yili yila Hmm. Hmm. Ti ni yiindi yɛri shɛli maa din ka bi ŋmɛri yɛri maa. Ŋun ni yiindi yila maa so bɛni bi yi o yila maa ni ka zaŋ luŋ maa ti o ku tooi ŋmɛli. So mi yiindi yila o ku tooi ŋmɛ gungɔŋ maa. Di zuɣu ka n yɛbi laɣim ti zaa ni zaɣ yini.
Ka noo mi di niŋdi ni di kpaŋsi kali, ka kpaŋsi ti zɔhi bɛn be i nyaaŋa, din yɛn chɛ ka bɛ kɔrisi kpe kali maa puuni. N
ni yɛn zaŋ yɛtɔɣ shɛli chaŋ ka a bɔhi so ŋɔ maa,
ka n di je ni n yɛli yɛtɔɣ shɛli, amaa bɔhisi ma n
ni yɛla shɛli.
Ayi naa ka a vihili. A bi nya ni buɣisi n yab ti paai shɛm? Naam. To n yab chɛmi, ninkurigu n-nyɛ o, hmm. ka o bi tooi lan n yɛra. Ka n yab suhu yiɣisi. Namo naa yi ti ka zaligu lunsi yɛtɔɣa ni. n bini chɛla ka a bɔhi ma bɔ zuɣu a bini nyɛli ka daa dagbaŋ so ku lan tooi yɛli yɛlimaŋli dagbaŋnima yi ban ʒiya ŋɔ n yɛli ni lunsi zaŋla liɣiri saɣim bi maŋa yɛlimi n yɛli ni lunsi zaŋla liɣiri saɣim bɛ maŋa yi Dagbaŋnima luŋ nyɛla birichina ka daa di zaŋ namba pa n-naan ku nyɛ biɛla. Na'am, hal gba a zaɣisili, ma man moya gba ka a zaɣisili gba. Di bi wuhiri ni m pa luŋa, m mi bi mali mi, birichini n-nyɛ ma. N je ni so ti yɛli ni n ni kana maa m bɔrila liɣiri ka kana, m ma tuuntali ka n kana.
so kpɛri di kama ni azanti kama de after program a din gbubi ka ʒɛm ni din ŋmana nyini ku zaɣisili zaasa ka di ŋmana di bɔri ni di saɣim a yuli zaŋ kpa lala biɛhigu maa polo Manzako n mi ni n yɛrila yɛlimaŋli bandi ka bi niŋ ni bi ba n ma ka n yɛn yɛn ku saɣi ka zaŋ taali. Piɛm ka bɛ ŋooi luɣ ni ni bɛ tom ma ka nya ka ya yɛn ku saɣi, ka di zuɣu ka n zaŋ ti a li. Di ka yɛtɔɣ shɛli, amaa di lee beni ka n yɛn yɛli ti salo. N yaannim ŋɔ ni puhi ma ŋɔ, yi gba doli n ya nya bana m-puhi ma bee ka mani. Amaa ni yɛn neei nini ni yɛl li naai. Naawuni dima shɛhira ka n be n duu nti nya li ka di yina tiivi ni ka n wum kukoli ka kooli tari m bia be suhupiɛlli ni.